Merci, Här President. Nodeems meng Virriedner de Standpunkt vun de Banke vertratt hunn, wäert ech emol versichen, de Standpunkt vun de Bierger ze vertrieden. Well ech mengen, hei gi vill Saachen erzielt, déi e bëssen ze vill optimistesch sinn. Dir mengt dat? Et gouf. Mir schwätzen eng Kéier doriwwer, ween alles de Standpunkt vun der Finanzoligarchie hei zu Lëtzebuerg vertrëtt a ween net. Jo, dat embêtéiert Iech, Madamm Loschetter, mee et ass d'Wourecht. Dat ass jo eng Zoumunnung. Wéi kënnt Der esou eppes soen? Dach. Wouranner hunn ech da fir d'Banke geschwat? Sot Der net egal wat? Ma Dir hutt déi Direktiv a minima transposéiert, Dir wësst et jo ganz genau. Kann een, also et ass scho gesot ginn, kann et gutt fannen oder net, mee et brauch een e Bankkonto hei zu Lëtzebuerg. Et ass e Grondbedürfnis. Et ass e puermol gesot ginn, an et ass zemools e Grondbedürfnis fir Leit, déi u sech relativ vulnerabel sinn an eiser Gesellschaft. Et gi Länner, déi si Virreider doranner, wat Lëtzebuerg net ass, zum Beispill Frankräich, well do gëtt et zënter 30 Joer och de Droit au compte. A ween dat Recht an Usproch hëlt, dee kann och vun der Banque de France gratis e Konto bei senger Bank opgemaach kréien. Déi franséisch Gesetzgebung huet dann och déi europäesch Direktiv hei beaflosst, déi jo notamment dat Zil verfollegt, besonnesch vulnerabel Leit an de Bankesystem z'integréieren. Fir datt all Persoun Zougang zu engem Konto huet, sollen d'Memberstaaten dann och d'Méiglechkeet vun engem Basiskonto virgesinn, dee gratis ass oder mat Frais raisonnables. Si gesäit doriwwer eraus, fir datt d'Memberstaaten vulnerabel Gruppe kënnen definéieren, déi da besonnesch avantagéis Konditiounen solle kréien. Irland zum Beispill huet bei senger Transpositioun virgesinn, datt esou e Basiskonto déi éischt fënnef Joer gratis ass, et sief dann, déi Zomme, déi op de Kont iwwerwise ginn, géifen iwwert e gewëssene Montant erausgoen, dee par rapport zum nationale Mindestloun definéiert ass. An Éisträich ass eng gesetzlech Grenz vun 80 Euro pro Joer festgehal ginn, wou sämtlech Déngschter vun esou engem Basiskonto maximal däerfe kaschten. Zousätzlech gi besonnesch vulnerabel Bevëlkerungsgruppen definéiert, fir déi Käschte maximal bei 40 Euro pro Joer leien däerfen. Dat si just. E puer Beispiller, fir ze weisen, datt dës Direktiv vill Méiglechkeete bitt, fir deene soziale méi schwaache Mënschen an dëser Problematik ënnert d'Äerm ze gräifen. A wat mécht dann dës Regierung mat dëser Direktiv? Ma si huet de Maximum a Wéift geet, am Intérêt vun de Banken erausgeschloen, dee méiglech war. Déi Lëtzebuerger Transpositioun gesäit net vir, vulnerabel Gruppen ze definéieren a si gesäit och net vir, dës Grondrecht fir bedürfteg Mënsche gratis ze maachen. Si iwwerhëlt just den Term frais raisonnables an definéiert deen a minima vun deem, wat d'Direktiv hiergëtt. Natierlech gëtt et dann elo d'Méiglechkeet ze comparéieren, wéi ee geplëmmt gëtt, vu wat fir enger Bank, da soe mer emol Merci. Mee dat ass franchement de Minimum nach vun Informatioun, deen ee misst kréien. An anere Wierder, Méi wäit hätt d'Regierung de Banken net kéinten entgéintkommen, ouni géint dës Direktiv ze verstoussen, an dat op Käschte vun deene Schwächsten an onser Gesellschaft. An dat ass och keen Zoufall a leit och net dorunner, datt d'Regierung mat der Ëmsetzung e ganzt Joer Retard huet an dofir keng Zäit hat, sech Gedanken ze maachen. gouf gesot, et ass e politesche Calcul, et ass e politesch Gewollt vun dëser Regierung, datt, dat gesäit een dorunner, datt déi vum Staat kontrolléiert Bankhaiser sech schonn am Virfeld dëser Linn ugepasst hunn. Esou huet d'Post jo am Ufank vun dësem Joer seng gratis Déngschtleeschtunge gestrach, well se duerch dës Gesetzesännerung gréng Luucht krut. D'Post huet d'lescht Joer 23,5 Milliounen Euro Gewënn gemaach, d'Spuerkeess ronn 240 Milliounen Euro Gewënn gemaach. A wat hätt dat kascht fir besonnesch vulnerabel Gruppen an onser Gesellschaft e gratis Zougank un engem Basiskonto ze erméiglechen? Dat heiten ass symptomatesch fir dës Regierung, déi just an enger Shareholderlogik denkt, déi Wirtschafts a Finanzpolitik just vun uewen no ënne plangt an déi onfäeg ass, sech an d'Situatioun vun deene Leit, eranzedenken, déi ganz ënnen an onser Gesellschaft stinn. An dofir wäerte mir selbstverständlech géint dës Transposition stëmmen. Ech wollt och nach soen, datt de Konsumenteschutz, deen ass guer net begeeschtert, entgéint deem wat gesot gëtt. Et ass ëmmer esou witzeg, well an de Rapporte vun de Gesetzprojeten, do gëtt esou e klenge Résumé gemaach vun den Avis'en, mee de ganzen Avis gëtt net ëmmer gesot. Mee a Wierklechkeet huet de Konsumenteschutz zum Beispill dat och mat der Post ugeklappt. An ech wollt just soen, de Konsumenteschutz dee mécht eng Campagne zënter Méint op dësem Sujet. Dofir wäerte mer, dofir wäerte mer géint dës Direktiv stëmmen, nodeems, nee, et ass net nëmmen den Här Hoffmann, Madame Loschetter, et ass de Konsumenteschutz. Do gi Broschüre gemaach, do si Leit déi do schaffen, do si sämtlech Gewerkschaften dran, De Konsumenteschutz, dee representéiert, dee representéiert eendeiteg méi wéi Dir hei all zesummen.